Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum beda Diċembru ftaħna l-ewwel biba tal-kalendarju tal-Avvent u beda l-countdown uffiċjali għal festi tal-Milied. Il-lejla il-mistiedna tiegħi twildet taħt l-istilla ta' Leo Għandha karriera ta' 'l fuq minn 50 sena fid-dinja ta' l-ispettaklu, ilha tmexxi skola ta' żfin 'il fuq minn 40 sena. Nilqa' miegħi lil Alison White. Hello Alison! How are you? I'm fine, thank you, and how are you? I'm doing very well.
All glamorous as always. Of course. Thank you for accepting the invitation. Thank you for inviting me. Nellie is asleep.
No, she woke up. Hello Nellie. Hi Nellie. Alison is here.

Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand tispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

It's time to go for a very short break, but once we come back we have more pictures from your albums. Ibqgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nkomplu naraw iktar ritratti mill-albums ta' Alison White. Ibqgħu hemm.
Għandek imnieħrek implukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Steremar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Steremar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

There's more to love at Matalan. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'tama mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some. Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta, segwina fuq Facebook.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Ellison White għedin niċċelebraw karriera tal-fuq minn 50 sena fid-dinja tal-ispettaklu. We also dug into her personal photo albums. We managed to pick some really beautiful and emotional pictures. Um, we have the last picture for you. Okay.

your tea. Well my husband will do all the with the cooking bits. The preparation. Yeah all the preparation.
So, so these gifts are all for him? No not for all, I'll have the beauty Except the spa.
Thank you Alison, have a good evening. Thank you. Grazzi ħafna. Lilkom ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi lejla minn hawn ftit oħra ħanna naqdu mat-tabiba ta' Prime Time Dr. Kristin Buħaġar, però qabel nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Camilleri Catering. Nixtiequ li intu il-familja tiegħek ikollkom ċelebrazzjonijiet tal-Milied mill-isbaħ u aħna ħa ngħinukom tikkreaw memorji sbieħ flimkien ma' Camel Dairy Catering għax qegħdin nieħdu ħsieb li jekk intom tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni, l-ikel għar-reunion li ħa jkollkom flimkien mal-familja ħa jkun kollu f'idejn Camel Dairy Catering. Irridu nirċievu ritratti tagħkom flimkien mal-familja u tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu r-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni grazzi għal Camilleri Catering. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Aħna niltaqgħu għada, ħa nħalli f'idejn it-tabiba ta' Prime Time, Doctor Kristen Buhaġar.
Merħba, jiena Kristen Buhaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellmu fuq l-loppju u x'tipi differenti ta' loppji jintużaw. Il-loppju jingħata minn anestetist kwalifikat. L-anestetist jiddeċiedi liema tip tal-oppju se jagħtik u jiddeċiedi billi jikkunsidra x'operazzjoni se tagħmel, l-età tiegħek, kundizzjoni ta' mard ieħor li jista' jkollok, x'mediċini qed tieħu u x'allerġiji għall-mediċini jista' jkollok. Tingħata wkoll attenzjoni partikolari għal xi esperjenzi fil-passat tal-oppju li kellek. Forsi ma qabilx miegħek ċerta l-oppju, għalhekk jittieħed l-oppju ieħor, jew kellek esperjenza ħażina, pereżempju kont imdardar ħafna wara ċerta tip ta' l-oppju, u dan jiddeċiedi flimkien miegħek x'inhu l-aħjar l-oppju għalik. Hemm erba' tipi differenti ta' l-oppju, l-oppju ġenerali, l-oppju reġjonali, l-oppju ħafif u l-oppju lokali. Nibdew mill-oppju ġenerali. Dan jintuża ta' spiss. Kważi l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok meta tisma' l-kelma l-oppju. Waqt il-loppju ġenerali, il-pazjent ikun rieqed kompletament. Ikun rieqed, il-muskoli jkunu rilassati u s-sensazzjoni tal-ħass tkun baxxa ħafna. Fil-loppju ġenerali jintużaw taħlita ta' mediċini. Hemm minnhom jiġu injettati fil-vini u hemm minnhom li jittieħdu permezz ta' maskla bil-gass. Wara l-loppju jista' jkollok xi xerqa jew tħoss griżmejk qishom migrufin. Dan minħabba li waqt il-loppju ġenerali, ħafna drabi tkun intubat, jiġifieri jkollok pipe minn ġo ħalqek biex jgħinek tieħu n-nifs. Ħafna nies ikunu għajjenin ħafna wara l-loppju ġenerali. Uħud ikunu mdardra wkoll. L-anestetist jista' jagħtik xi ħaġa kontra d-dardir. U tieħux ħsieb l-anestetist se jkun miegħek sa mill-bidu tal-operazzjoni Sal-aħħar, sa meta tiġi f'sensik, l-oppju reġjonali. Dan huwa tip tal-oppju fejn titraqqad dik il-parti tal-ġisem li ħa tkun operata biss. L-oppju jiġi injettat madwar għoqda ta' nervituri li jissupplixxu dik l-erja ta' ġismek. Eżempju ieħor tal-oppju reġjonali huwa l-epidural. Dan jintuża ħafna waqt il-ħlas. Jintuża biex il-mara ma tħoss ħafna uġigħ u tkun tista' tkompli l-ħlas tagħha mingħajr ħafna uġigħ. Hemm operazzjonijiet fejn jintużaw l-oppju ġenerali flimkien ma' l-oppju reġjonali u dan jiddeċidih l-anestetist. Din it-teknika tintuża biex wara l-operazzjoni ma jkunx hemm ħafna uwġiegħ. Dak li jkun il-pazjent ikun jista' jqum ftit wara biex anke forsi jibda xi physiotherapy u ma jingħatawx ħafna pinnoli tal-uġiegħ wara l-proċedura. Tip tal-oppju ieħor huwa l-oppju ħafif. Dan jintuża pereżempju waqt xi endoscopies, xi gastroscopy jew xi colonoscopy. Hawnhekk il-pazjent ikun jaf bejn wieħed u ieħor x'inhu jiġri, ikun jista' anke jsegwi xi istruzzjonijiet, imma jkun kalm ħafna. Din jgħidulha wkoll sedation. U r-raba' tip ta' loppju huwa l-loppju lokali. Dan huwa loppju li jintuża meta l-proċedura tkun superfiċjali ħafna. L-iktar ta' spiss jintuża taħt il-ġilda, jiġi injettat taħt il-ġilda. Ħafna drabi nużaw il-loppju lidocaine, pereżempju, bħal meta taqta' subajk u kollok bżonn punt, hemmhekk jintuża l-loppju lokali. Meta tkun se tneħħi xi għadsa jintuża l-loppju lokali. Anke wara proċedura kbira li jintuża l-loppju ġenerali, jintuża wkoll il-loppju lokali fil-punti biex ma jkun hemmx ħafna uġigħ fil-punti.
Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.
This is the new Saetorona. At Continental Cars.